talking bad about his own family and uh, talking bad about uh, mudzonga in a way ha uh, kana vachirova mangoma ngavarove mudzonga vanorova mangoma naso there is no doubt about it i'm a writer i don't do it for a living I have a job. Mm. Eh, I go to work. I get paid for working and I also get paid for music. Tasiyana ma levels angu ni, ni mfano. Unaona? Ata! Ndajemai! Dreamers!
Ndajemai! Ndajemai! Spana! Ndajemai! Wagwan people, wagwan family. Ndadzoka zvekare nechirongwa Zim Danso to the world. Ndajemai! kana kuti dzemangoma pandinokupai nyaya dziri kuitika mumangoma edu emuzimdanso nyaya yandakakubatira inyaya iri kupisa iri kunetsa zvaizvozvi nyaya yamr mbare kana kuti kina ari kunetsana nemukomana anonzi mudzonga vakomana ava vaigara vese kukadoma vane histiri yekukura kwavo vese yavakaita mukadoma but mr mbare tichiona Ukatarisa kumashure vane time yavaimboramba kuti vanobva muKadoma but vane show yavakazopedzera kuita izvezvi vachibvuma kuti vanobva muKadoma but vachibvunzwa nezvaMudzonga vaita sekuti havamuzive kana kuti havana basa naye but Mudzonga zvazomupawo hasha dzekuti abude pachena kuti no mukomana uyu ari kundiona sekuti handina basa but Pamasongs aanoimba ane mamwe emasong angu aanotora achiimba ende mamwe acho atori mahit song. Ndokubva mukomana abvonzwa ane mangoma four aakwanisa kutaura. Ndichakunzwisai one one masongs acho naiye wacho achitaurawo zvidimbu zvidimbu zvemasongs aya. Yekutanga song yandichakupai inonzi Murairo. Ndoda kuti muitererese kubva kuna Mudzonga.

avo vanopika vanofadzwa nenyiko tsikande zvekutondevuka zvamunoparira zvamunonyangira
right guys muri kunzwawo mega masongs acho regai ndikupei yechipiri Uh, it's a song that I, I, I featured. Uh, I, no, I, I didn't feature anybody. I featured like Mazuva Epa Ewiki, then the day, then the months of the year. So yeah, yaimbwa ichinzi

so that will be the second one motsi piri ravira
iyi ndo song yechipiri regai ndikupe yechitatu achitsanangura ega batisisai paari kutaura zvaari kutaura muzvinzwisise mozojajawo mega zvamanzwa panyaya iyi
the third one was uh, uh, yaimbwa ichinzi uh, eh, uh, ndepi yako january ndini february ndanyora tsamba ndiri kumba kwana march because april namay so it would come from that uh, uh, january to december then it would go also to ndepi yako monday ndini tuesday you know in, in that sense yakarohwa futi iyoyo iyoyo yakarohwa futi iyoyo
chiregai ndikupei song yekupedzisira ichiimbwa namudzonga
so if you remember I had, I, had, i had a song that i recorded

But yaita ungati, yaita ungati, it's, it's got profanity in it, of which it wasn't profanity to be like, uh, tikuisa ka profanity, then bring the, the, the, the real thing, kuti isanyadzisire. That eh, song was eh. sick. Yakambotanga ichiitwa ati turi tumashow show ichiitwa ichiitwa pari pamashows ichiitwa ungati the way I used to do it Nasro, the, the very same way I used to do it whereby I would perform it in a way yekuti ndidhonze crowd get their attention. If everybody there achinakirwa dede the very same person does the very same thing with the song right guys ndo nyaya ndanga ndakakubatirai kana kari kutanga kusvika pano chibva wangosubscribe kulaika kukomenta nekusheya nyaya yaisi kugumira pano ndichakuwenzerai pati 2 garai makabata data nekuti mudzonga ane zvakawanda zvaari kuda kutaura saka ndichakuwenzerai chikamu chake chinotevera Thank you so much nevari kutisapota rambai muinesu love you.